Bu gepleşiklerimiz arkaly Ýaradyjy Hudaýymyzyň ajaýyp magsadyna düşünip, Oňa bolan imana gelmegiňizi umyt edýän. Hudaýyň bize berjek täze durmuşyna, ýagny asudalykdan, umytdan, söýgüden, merhemetden, sabyrdan, pesgöwünlikden, ýagny ähli ruhuň miwelerinden doly bolan gurply durmuşa eýe bolmagyňyzy Size ýardam ederis diýip umyt edýärin. Biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde Hudaýyň Ýazgysy, Injiliň Ýahýanyň Hoş Habary bölüminden öwrenýäris. Injili öwrenmek arkaly biz Isa Mesihiň hakykat ýüzünde kimdigine we onuň göklerden ýere inip, ynsan bolup ýaşamagyndaky maksadyna we adamzat üçin getiren ajaýyp gutulyşyna düşünip, oňa iman edip, hakyky ynama eýe bolarys diýip, umyt edýän. Ýahýanyň Hoş Habary hem bularda aýdylan wakalaryň we taglymatlaryň magsadynyň ine şu aýatda hem bize özüni aýan edýär. Geliň bu aýady okap geçeliň. Isa şägirtleriniň ýanynda bu kitapda ýazylmadyk başga-da köp gudratlar görkezdi. Ýöne bular, siziň Isanyň Hudaýyň Ogly Mesihdigine iman etmegiňiz üçin we iman edip, Onuň ady bilen ýaşaýşa gowuşmagyňyz üçin ýazyldy. Hakykatdan hem, Injili öwrenmek arkaly, biz Isa Mesihiň göklerde Hudaýda baky gudratly söz hökmünde bolup, Soňra bolsa ýere Halasgär Mesih hökmünde gelip, adamzada özleriniň Hudaý bilen ýitiren aragatnaşygyny dikeltmek üçin ýerde kämil we mukaddes ýaşaýyşda ýaşap, hatda janyny we mukaddes ganyny bizi Hudaýdan aýran günälerimiziň jezasy, ýagny tölegi üçin berendigini görýäris. Isa Mesihe, Injilde öwredilenler esasynda ynananlaryň ebedi ýaşaýşa gowuşmagy we bu täzelenen durmuşy ýerdäki durmuşlarynyň dowamynda hem başdan geçirmeklerini görmek biziň edýän gürrüňlerimiziň esasy maksadydyr. Her gezek Halasgär Isa Mesih baradaky hakykatlary öwrenemizde, biz Hudaýyň özümize bolan ajaýyp söýgüsiniň nähili derejede çuňňurdygyny, giňdigini, belentdigine göz ýetirýäris. Bu Hudaýyň söýgüsi, merhemeti we rehimi bize her günki durmuşymyzda hem dynçlyk, şatlyk we umyt berýär. Isa Mesihe bolan imanymyz arkaly bize beriljek Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly bolsa, ol bize her bir ýagdaýymyzda hem göwünlik berýär. Günälerden tämizlenen durmuşda ýeňişli ýaşamagymyz üçin Durmuşymyzyň her bir ugrunda Hudaýy şöhratlandyryp, hormatlamagymyzda bolsa bize güýç-kuwwat berýär. Ine, şonuň üçin hem biziň gepleşiklerimizi ünüsli, yzygiderli görmäge we diňlemäge siziň baryňyzy ruhlandyrýaryn. Geçen gepleşigimizde biz Siziň bilen Rebbimiz Isa Mesihiň hiç kimiň bu wagta çenli edip bilmedik alamatlaryndan ýene birini görkezendigi barada öwrendik. Isa Mesih bir oglanyň özündäki bar iýmitini paýlaşyp, ýagny iki balyk we bäş arpa çöreginden gudrat görkezip, bäş müňe golaý erkeklerden we çagalardyr aýallar bilen belki-de on müňe golaý halky iýmitden doýurandygyny öwrenip geçdik. Bular arkaly Rebbimiz Isa Mesihiň yzyna düşüp gelen halkyň açdygyna haýpy gelip, olaryň aladasyny edişini görkezen bu gudratdyr alamatlarynda bolsa Onuň ýönekeý adamlardan we ýaşap geçen her bir pygamberden tapawutlydygyny biz gördük. Onuň aýratyn şöhrata, gudrata, bilime, akaldarlyga eýedigini, ýagny Isanyň ýöne bir ynsan bolman, gökde bolan we soňra ýere biziň üçin inip gelen Hudaý bilen bir bolan Mesihdigini biz olar arkaly görýäris. Isa Mesihiň ýerde ýaşanda görkezen alamatdyr gudratlarynyň bir maksady hem özüniň Hudaý bilen bir bolan Mesihdigini we Halasgärdigini tanatmakdy we adamlaryň ony hakykatdan tanap, Iman edip, özündäki ýaşaýşyna, kämil we mukaddes ýaşaýşyna eýe bolmaklarydy. Geliň, bu günki gepleşimizde hem Isa Mesihi tanamakda we oňa iman etmegimizde wajyp bolan taryhy wakalary öwrenmegi dowam edeliň. Biz siziň bilen bu gün Ýahýanyň Hoş Habarynyň altynjy babynyň, on altynjy aýadyndan ýigrimi birinji aýadyna çenli öwrenip geçeris. Şeýle ýagdaýy göz öňüne getirip gördüňizmi? Kölde ýa-da deňizde apy-tupan bolup ullakan tolkunlaryň içinde adamlardan doly bolan gaýgy göz öňüne getirip gördüňizmi? Belki-de, şeýle ýagdaýlarda gark bolan gämiler barada eşidensiňiz ýa-da filmlerde belki görensiňiz. Şeýle ýel-tupan turup, ullakan tolkunlary emele getiren ýagdaýlarda hatda gämiçilik ugrunda ussatlyk görkezen gämi kapitanlary hem aladalanýarlar we gorka düşýärler. Sebäbi beýle ýagdaýlar gaty howply bolup bilýär. Giden ummasyz suwdan suwdan ybarat bolan deňiz ýa-da okeanda, eger tupan gaty erbet bolup tolkunlar gaty ullakan bolanda, gämileriň ululygam, güýçlüligi hem kän bir ýardam edenok. Bilşimiz ýaly, Isa Mesihiň şägirtleriniň köpüsi Deňizde we köllerde balykçylyk edýän ökde balykçylardy. Bu sebäpden, köplenç, olar öz gaýyklarynda Isa Mesih bilen Jelile kölüni kesip geçmek bilen, şol kölüň kenaryndaky obalardyr şäherlere giderdiler. Jelile köli köplenç birdenkä döreýän apy-tupanlardan ullakan tolkunlar döräp, köldäki gaýyklara köp howp salýardy. Şägirtler ökde gaýykçylar bolsalar-da we köli gowy bilseler-de, şeýle apy-tupan turanda gorkýardylar. Geliň, bu wagt şeýle ýagdaýlaryň birinde bolan wakalar barada öwreneliň. Ýazgy bu barada şeýle diýýär, Agşam ara onuň şägirtleri kölüň boýuna geldiler. Garaňky düşse-de, Isa heniz olaň ýanyna gelmändi. Onsoň şägirtler gaýyga münüp, kölüň aňyrsyndaky Kapernawuma ugradylar. Güýçli ýel turup, köl tolkun atyp başlady. Isa Mesih uly mähelläni iýmitlendirip, gudrat görkezenden soňraky bolan waka barada Mattanyň Hoş Habary on dördünji bapda hem has giňişleýin gürrüň berlen. Şonuň üçin geliň ol ýerdäki aýatlary hem okap geçeliň. Isa halky öýlerine ugradyp durka, şägirtlerine, Gaýyga münüp, Özünden öň beýleki kenara geçmeklerini buýurdy. Halky ugradandan soň, Hudaýa doga etmek üçin, bir özi daga çykdy. Agşam hem Ol şol ýerde ýekedi. Gaýyk bolsa şol wagt eýýäm kölüň ortasyndady. Tolkunlar gelip, Oňa urulýardy. sebäbi ýel olaň garşysyndan öwüsýärdi. Şu taýda biz halky öýlerine ugradyp duran Isa Mesihi görýäris. Halky diňe iýmitlendirmek däl, olar bilen hoşlaşyp, olaryň sag-aman öýlerine barmagyny hem alada edýän Isa Mesihe ünsi çekesim gelýär. Isa Mesihiň häsiýetinde adamlar üçin hemmetaraplaýyn alada edýän birini görýäris. Isa Mesih öz ýanyna ýygnanan şeýle uly märekäni öz şahsy bähbidi, peýdasy üçin ulanmady. Ýa-da syýasy ýa-da başga bir ugurda olary peýdalanjak hem bolmady. Ol hatda özüniň janyny hem gaýgyrman, adamzadyň aladasyny edipdi. Diňe bir olaryň ýerdäki wagtlaýyn mätäçliklerini däl, olaryň bakyýetdäki ornuny we gelejegini hem alada edýärdi. Mundan soňra Isa Mesih şägirtlerine onsuz beýleki kenara geçmeklerini buýurdy. Özi bolsa ýekelikde gijäni dagda doga-dileg etmekde geçirmegi çözüpdi. Isa Mesihiň şeýle halka hyzmat edip, olary öýlerine ugradansoň, şol Öz ýanyna gelip, Onuň ajaýyp gudratyndan dadan adamlaryň ruhy gözleriniň açylmagy we Ony hakykat ýüzünde janlarynyň Halasgär Rebdigine ynanmaklary üçin we Özüniň saýlan resullary üçin hem doga-dileg edip oturanyny men göz öňüne getirýärin. Men öň hem aýdyp geçişim ýaly, Isa Mesih biziň eýermeli bolan, ýaşamagy öwrenmeli bolan kämilligiň mysalydyr. Onuň ýere ynsan bolup gelmeginiň bir maksady hem Isa Mesih bize Hudaýy söýüp ýaşamagyň, boýun bolmagyň we adamlary Hudaýyň bizi söýşi kimin söýmekligiň kämil mysalyny bize öz durmuşynda görkezmegidi. Bu wagtam Isa Mesih yzygiderli doga-dileg edýärdi we Hudaý bilen gepleşýärdi. Doga-dileg etmek, bu bir berjaý edilmeli dini ýörelge bolman, diri, bar bolan Hudaý bilen gepleşmekdir we özümiziň Oňa bil baglaýandygymyzy we Oňa baglydygymyzy bildirmek we Ol bilen aragatnaşykda bolmaklykdyr. Isa Mesihiň şägirtleriniň aladasy sag-aman bu gijäniň içinde kölüň beýleki kenaryna ýetmekdi. Güýçli ýel turup, köl tolkun atyp başlady. Gaýyk bolsa şol wagt kölüň ortasyndady, tolkunlarda eýläk-beýläk zyňylýardy. Resullar howp astynda. Gorkuda gaýykda kenara ýetip-ýetmejekleriniň şübhesi içindediler. Belki-de, Isa Mesih biziň ýeke özümizi goýbermän, biziň bilen bolsa, şeýle ýagdaýa düşmezdik. Ol bu wagt biziň ýanymyzda hem däl diýip, pikir hem edendirler. Olaryň bu düşen ýagdaýy biziň hem käwagt durmuşymyzda şeýle apy-tupana duçar bolup, tolkunlarda eýläk-beýläk zyňylýan pursatlara duçar bolşumyza hem meňzeşdir. Käwagt durmuşymyzda bolup geçýän zatlar gaty howply ýagdaýlara ýa-da ünji-alada goýýan pursatlara umytsyzlyklara bizi duçar edýär. Mysal üçin, birdenkä ýakynymyzyň erbet syrkawlyga duçar bolmagy, ýa-da ölüm ýassygynda ýatmagy, ýa-da ýakynymyzyň duýdansyz bu dünýäden ötmegi, işimizi ýitirmegimiz, ýa-da maddy bergilere batyp, maddy mätäçliklerde bolmagymyz, ýa-da maşgalamyza gelen duýdansyz başga hili betbagtlyklar we şuňa meňzeş zatlardan durýar. Bu ýagdaýlar her kimde dürli-dürli zatlar netijesinde bolýandyr. Bu ýagdaýlarda köplenç biz şol ýagdaýlardan nädip özümi we maşgalamy alyp çykaryn diýip aladalarda ýaşaýarys. Umytsyzlyga, lapykeçlige, gahara ýa-da gaýgy-gama batýarys. Bu ýagdaýlarda Hudaý ýakynymyzda ýok ýaly, Ol biziň aladamyzy etmeýän ýaly hem görünýär we duýulýar. Isa Mesihiň şägirtleri bu wagt Isa Mesih biziň ýagdaýymyzy bilenok we görenok diýip pikir edendirler. Emma olar heniz Älem-jahany gudratynda ýaradan we ähli zady hem gudratly sözi bilen saklaýan gudraty güýçli Isa Mesih Rebbimiziň hemme zady bilýändigini, olaryň düşen ýagdaýyny hem bilýän Biridigine doly düşünenokdylar. Ol apy-tupanly ýeli hem. Tolkunlara beslenen deňizlerdir kölleri we okeanlary hem öz güýjünde we ygtyýarynda saklaýandyr. Dünýäde bolýan hiç bir zat ony dowla we alada salmaz we ol üçin bulaň bary duýdansyzlyk hem däldir. Bu sebäpden hem Isa Mesih olary ýeke goýmady. Daňdana golaý Isa kölde suwuň ýüzünden ýöräp, olara tarap geldi. Olar gaýykly bäş-alty çakrym ýüzenlerinden soň, Isanyň suwuň ýüzünden ýöräp, gaýyga ýakynlaşyp gelýänini görüp, gorkdular. Ýene bir haýran galdyran alamat bolup geçdi. Şeýle ýel tupanyň we olar netijesinde dörän şeýle uly tolkunlaryň içinde Isa Mesih suwuň ýüzünden ýöräp gelýärdi. Ýel tupan-da, tolkunlar hem oňa täsirini ýetirip bilenokdy. Hatda ol suwda hem çümenokdy. Suwuň üstünden ýöreýärdi. Bularda hem biz Rebbimiz Isa Mesihiň aýratynlygyny, gudratyny we olar arkaly görkezen şöhratyny görýäris. Hiç kim hiç haçan beýle gudraty görkezip bilmändi we ýöne ynsan bolan biri muny edip bilmez. Isa Mesih bolsa, başda öwrenişimiz ýaly, ähli zady ýaradanyň Özüdir. Gudraty güýçlüdir. Bu sebäpden hem ýaradylan zatlaryň üstünden höküm sürýärdi. We hatda suwlar hem we tebigatyň kanunlary hem Oňa bu wagt täsirini ýetirip bilenokdy. Ýazgy Isa Mesih barada başga bir ýerde ine şeýle diýýär. Isa Hudaýyň şöhratynyň ýalkymydyr. Onuň barlygynyň keşbidir. Ol bütin älem-jahany gudratly sözi bilen saklap, bizi günälerden päkländen soň, gökde beýik Hudaýyň sagynda oturdy. Bu aýatda biz Isa Mesihiň Hudaý bilen bir bolanyň Özüdigini tassyklaýan hakykatlary öwrenýäris. Ol bütin älem-jahany gudratly sözi bilen saklaýandyr. Ýöne şägirtler heniz muňa doly göz ýetirenokdylar. Ýazgy şägirtleriň ýagdaýy barada ine şeýle diýýär. Emma şägirtler onuň suwuň ýüzünden ýöräp gelýänini görenlerinde. Tanaman, bu bir gözümize görünýän arwahdyr diýşip, dowla düşdüler. Olar gorkudan ýaňa gygyryşdylar. Muny gören şägirtler muňa ynanyp bilmediler. Gözümize arwah jyn görünýändir diýip gorkdular. Sebäbi beýle zat umuman görlüp-eşidilmedik bir zatdy. Emma adam üçin ynanylmaz zady diňe Hudaý edip bilýändir. Çünki Hudaý gudratygüýçlidir we ol islän zadyny maksadyna ýetmek üçin berjaý edýändir. Isa Mesih hem Hudaýyň baky gudratly Sözüdigi üçin we Hudaý bilen bir bolanyň Özüdigi üçin suwuň ýüzünden ýöräp, şägirtleriniň ýanyna geldi. Isa Mesih bu suwuň ýüzünde ýöräp gelip, dowla düşen şägirtlerine Özüniň olary ýeke goýmandygyny we olaryň Özüni Mesih we Reb hökmünde tanap, ynanmaklary bilen, olaryň hemişe hem howpsuzlykda, asudalykda bolup, baky ýitip ýok bolmajakdyklaryna bolan ynamy berjekdi. Ine, bu Isa Mesih Bu alada we gorkuda bolan şägirtlerine şeýle diýip, göwnlük beriji sözleri aýtdy. Emma Isa derrew, Batyr boluň! Bu Men! Gorkmaň diýip, olara söz gatdy. Isa Mesihiň bu ajaýyp, janyňa mylaýym wadalardan, umytdan, güýç-kuwwatdan we gudratdan doly sözleri göwnlük beriji sözlerdi. we şägirtleriň kalbyny asudalykdan, şatlykdan we umytdan dolduran ynamly sözler boldy. Şägirtler onuň Isa Mesihdigini bilenlerinde şatlanyp, ony gaýga aldylar. Şol bada hem ýel-tupan ýatdy. Gaýykdakylar Sen dogrudan-da Hudaýyň Oglusyň diýip, oňa sežde etdiler. Şägirtler bu wagt Isa Mesihi ýöne bir ynsan ýa-da pygamber hökmünde görmän, onuň Hudaýyň Ogludygyny, ýagny Isa Mesihiň Hudaýyň Sözüdigini we bu sebäpden Hudaý bilen bir bolanyň Özüdigini tassyklap, ynanyp, Oňa sežde etdiler. Bize hem bular arkaly olar şaýatlyk edýärler we özleriniň eýe bolan şeýle ajaýyp gutulyşyna şärik bolmagymyzy isleýärler. Gadyrdan ildeşim we mähriban doganym, belki sen hem bu gün şägirtler ýaly tolkunlarda eýläk-beýläk zyňylýan gaýykdaky ýaly pursatlardasyň. Belki-de nähilidir bir howp astynda. gaýgy-alada, gam-gussalarda umytsyzlygy, rahatsyzlygy başdan geçirýänsiň. Bu ýagdaýlarda çykalga ýok ýaly duýýansyň. Hatda Hudaý hem saňa düşünmeýän ýaly we ýardam bermeýän ýaly görünýändir. Emma, seniň şu günki her bir başdan geçirýän ýagdaýyňy hem Hudaý we Onuň baky gudratly Sözi bolan Halasgär Isa Mesih bilýär. Ol saňa ýardam bermek isleýär. Isa Mesihiň şägirtlerine Özüni gudratynda görkezip, olara teselli berip, olarda asudalyk we umyt döreden sözleri bilen ynam berişi ýaly, Isa Mesih saňa hem, Batyr boluň, bu Men, gorkmaň! diýmek isleýär. Bu gün sen hem şägirtler ýaly saňa ýardam etjegiň, göwünlik berjegiň we her bir ýagdaýyňdan çykalga açyp berjek we şol kyn ýagdaýlary seniň ýagşylygyň üçin ulanjak we Özüniň seniň üçin bolan niýetiniň hemişe gowudygyny Bize bildireniň Isa Mesihdigini bilmegiňi Hudaý isleýär. Onuň Hudaýdan çykyp gelen, göklerden inip, biziň üçin ýerde ýaşandygyny, biziň günälerimiziň tölegi üçin hatda janyny we mukaddes ganyny hem gaýgyrman, haçda ölüp, jaýlanyp we üçünji gün ýene-de Gudratynda dirilendigine ynansaň, Hakykatdan, hakyky rahatlyga, şatlyga, bagtyýarlyga we baky jennet mekanynda hem dowam etjek täzelenen ýaşaýşa eýe boljakdygyňy Hudaý wada berýär. Isa Mesih bizi günäleriň, Şeýtanyň, gara güýçleriniň netijesinde dörän durmuşymyzdaky ýel-tupandan, we tolkunlardan hem durmuşymyzy halas eder. Hakykatdan hem, durmuşymyzda döreýän dürli zatlaryň döreden kynçylyklaryndan, günälerimiz netijesinde, baky dowzah näletine höküm edilmegimiz has elhenç kynçylykdyr. Çünki ýerdäki durmuşymyzda döreýän kynçylyklar Wagtlaýyndyr. Emma günälerimiz netijesinde dörän ruhy dowzah jezasy bakydyr we halas edilmese, baky ezýetlerdir ejirlerde, garaňkylykda, Hudaýdan aýralykda jeza çekmeli bolmagymyza getirýär. Emma Hudaý biziň dowzahda azap çekmegimizi islemeýär. Şonuň üçin hem, Hudaý özündäki mukaddes we baky gudratly gymmatly Sözi Isa Mesihi ýere iberdi. Isa Mesih bizi şol dowzah odundan hem halas etmek üçin, dünýäniň Halasgäri bolup geldi we biziň çekmeli jezamyzy Öz jany we gany bilen töledi we aradan bizi höküm etjek, ölümi, Özüne iman etjekler üçin aýyrdy. Isa Mesihe kalby bilen ynanan baky dowzah odundan hem halas bolar we Hudaýyň hemişelik razylygyna, söýgüsine, merhemet we rehim-şepagatyna eýe bolar. Isa Mesih şägirtleriniň şol köldäki tupandyr ýelden, tolkunlardaky we gözlerine arwah görünýändir öýdüp dörän gorkularynda hem olara göwünlik berdi we Özündäki parahatlygyny olara berdi we olary sag-aman kenara alyp çykdy. Isa Mesih olaryň gaýygyna münen badyna ýeliň ýatyşandygyny ýazgy bize aýdýar. Şonuň üçin hem bu günki gün durmuşymyzdaky her bir ýagdaýymyzda, eger Isa Mesih biziň kalbymyzda bolsa we durmuşymyzy Onuň öwredenlerine boýun edip ýaşasak, onda durmuşymyzdaky tolkunlar-da, ýel-tupanlaram bize zyýan ýetirip bilmez. Hudaý hökman bize şol kynçylyklardan hem çykalga berer. Şol kynçylyklarda hem bize hakykatlaryny öwreder. Bizde özüne bil baglaýjy, şükür ediji we onuň şöhraty üçin ýaşamaga hereket edýän häsiýetleri döreder we olarda bizi berkider. Isa Mesih Rebbimiz ynamdardyr. Biz Oňa her bir ýagdaýymyzda ynanyp bileris. Onuň söýgüsi biziň üçin çäksizdir we Onuň biziň üçin niýetleri we arzuwlary we biziň durmuşymyzda etjek işleriniň bary gowudyr. We Ol Özüne iman edenleriň hemmesini sag-aman Özüniň jennet mekanynyň kenaryna alyp barar. Bu wagt bolsa, her bir ýagdaýyňyzda, her bir günüňizde Rebbimiz Isa Mesihiň ine bu ajaýyp teselli beriji we gudratly sözüni we wadasyny ýatda saklaň. Batyr boluň! Bu Men! Gorkmaň! Men sizi hiç wagt ýeke taşlamaryn, terk etmerin! diýdi. Şoňa görä-de, biz ynam bilen şeýle diýýäris, Reb tarapdarym, men gorkmaýaryn. Durmuş tupanynda we tolkunlarynda asudalyk we umyt berýän Isa Mesihiň bu sözleri kalbyňyzda orun tapsyn diýip, siziň bilen